کیویں کہیں دے آکھیے تیڈی سک وساراں ثوابیں دے عیوض گناہ کون گھندے۔ قضا کہیں کوں جبرا جتھاں ونج ولھیٹے رضا نال رویلیں دے راہ کون گھندے۔ ایہو وی محبت دا منکر ہے توڑے بیا ایندا چوڑا زمانہ وی ہووے۔ محبت حقیقت ہے ہر قول توڑے فضا وچ ایندا کوئی فسانہ وی ہووے۔ محبت ہے معصوم روحیں دا روزی ایں روزی دے بھنج دا بہانہ وی ہووے۔ بہر کیف بھننا جو ہے سرکشی کوں تاں سجدے دا کوئی آستانہ وی ہووے اوڈو کہیں بغاوت دی بجلی جو کڑکے ایڈو آس دا آشیانہ وی ہووے نگر بحث بچ ونج فجر نال ناسے متاں اہد آج کوئی ٹھکانہ وی ہووے تیڈی گالھ دل نال کوئی نہیں منیندا عقل مند کیا کوئی دیوانہ وی ہووے تے گھاٹے دے سودے نہ گھت میڈے گاٹے الہ ڈے کرائیں لا الہ کون گھندے۔ ایویں کہیں دے آکھے تیڈی سک وساراں ثوابیں دے عوض گناہ کون گھندے۔ اطاعت جو کرنی ہے سر سٹ کے سائیں دی۔ تاں وت ناز نخرے نبیڑے دا فائدہ سوا جئیں کنوں منٹ ہک نئیں گزردا اوندے نال کئی سال جھیڑے دا فائدہ ڈنہائیں کوں جو دل دا سہارا سمجھدئیں ملن دا منافع نکھیڑے دا فائدہ کپاہ نال بھا دے نکاح ویندا پیندئیں انجیپے دا کوئی عیب نیڑے دا فائدہ کر آس دا کوئی اساتئیں کنوں ہے تاں وت کاغذی قسم ٻیڑے دا فیدہ طلب تیݙے آکھیے تے جاہ نئیں وٹیندی اوندے نال کہیں اٹ اکھیڑے دا فیدہ بہشتی مکانیں کنوں کون اٹھدے جہنم دے نیڑے پناہ کون گھندے۔ اویں کہیں دے آکھیے تیݙی سک وساراں ثوابیں دے عیوض گناہ کون گھندے۔ وفادار بندے تے واجب ہے وعدہ۔ او آوے نہ آوے او آوے نہ آوے توں راہ ݙیکھ ٻیٹھا ہاریں دے وچ انتظاریں دے اندرو بدن خرچ کرݨا ہے ساہ ݙیکھ ٻیٹھا گناہ گار دل ہے بدن قہر وا تے بھگیسن سزا بے گناہ ݙیکھ ٻیٹھا لوک ظالم دے ہمدرد ہن ہن خدا ہے اوندا خیر خواہ ݙیکھ ٻیٹھا قبر جاہ نہ ݙیوے تاں گھر سامݨے ہے جتھاں ملدے ہاسے او جاہ ݙیکھ ٻیٹھا جیکر نا پھرائی دی نتھ نال ہووی الا ٻول بے شول بھاہ ݙیکھ ٻیٹھا خدا نال سر رہی تاں سݙ مار سݨسی اوندوں اݙ کے ویندی ہے آہ ݙیکھ ٻیٹھا۔ اور کریندا ہے اپنے کنوں کون کنی مخالف دے مڈ تے پناہ کون گھندے اکو دل ڈویجے روائے کھل ڈویجے لہائے کھل اپٹھی اکو کچھ نہ آکھیں اوندی ٹیک تے سیک ڈیندی تے پئیے بروسے دی بٹھی اونکوں کجھ نہ آکھیں جے شاہ صمد تبریز دی پیروی دا ولا وہم وٹھی اونکوں کجھ نہ آکھیں جاں آہ دی آہٹ کنوں خار کھا کے ونجے ہنج ڈٹھی اونکوں کجھ نہ آکھیں بجا طور اپنے زمانے دا توں وی ہیں مشہور ہٹھی اونکوں کجھ نہ آکھیں رسیمیں دا رنگ لاہن پائے گئے رضا توں جلالی ہے مٹھی اونکوں کجھ نہ آکھیں۔ جوابی لفافے جو خط نال بھیجے او ولدا نہ پٹھی اونکوں کجھ نہ آکھیں۔ ملاقات دے ڈینہہ کھرے کھیر ڈے کے نکھیڑے جاں راتیں سیاہ کون گھندے۔ جیویں کہیں دے آکھے تڈی سک وساراں ثوابیں دے عوض گناہ کون گھندے۔ عجوبہ ہے غم خوار اوقات ساݙی نہ خیرات اپݨی نہ کاسے پرائے ہن اچانک جو بھائلیم بھیانک بدن دو ݙٹھیم دل ہے اپݨا دلاسے پرائے ہن وݙا ماݨ ٻانہیں دی جوڑی تے ہوندے گناہ گار گسنے تے گاسے پرائے ہن سمندر مزاجی تھا تھئے فاش پردہ ݙوہیں نین جیندے پیاسے پرائے ہن تری ناک نندراں جگارے اندھارے عشاء چندر تارے نراسے پرائے ہن تاں اپݨے پاسے دے مخلص جو ناسے سدھر ڳئن جیرے او پاسے پرائے ہن سخت تھئن چہرے سوا سہج سیرے مرائے مونجھ منہ تے منڈاسے پرائے ہن مقدر دی کہیں مسکراہٹ دے سانویں سیاݨا نہ تھی سرد آہ کون گھندے۔ کیویں کہیں دے آکھیے تڈی سک وساراں ثوابیں دے عوض گناہ کون گھندے۔